Дин мәсьәләсе катлаулы әйбер, катлаулы. Ә, менә шул бөтен кеше дә Алла Тәгалә бер дип яшәсә, миңа минемчә тынычрак, әйбәтрәк булыр иде ул. Менә шул диннәр буталу начаррак. Изге Микулай әтекәй. Син миңа караганда да Аллаһы Тәгаләгә үзеңнең тормышыңны күбрәк багышлаган кеше. Сине шуңара күрә бүгенгесеге көндә без изге дип атыйбыз. Минем сүзләрем җитмәсә, минем минем теләкләрем генә җитмәсә, син минем өчен Аллаһы Тәгаләдән сора дигән әйберләр әйтәсең бит менә шушы сүзләрне сөйлисең мин бик зур гөнаһлы бүгенгесе көндә мин гөнаһлы гөнаһлы түгел түгел дип әйтмим һәрберебез дә гөнаһлы менә шушылар аркылы бит барабыз инде без алла тәгалә ул беләсең ничек икән ул нәниң э, исән чагында бүтән берәй икән ул әнине югалткач кел икенче икән Менә күп кеше әйтә, әниегез исән чагында, эй, син бәхетле, синең анаң исән дигән әйберләрне колак артыннан уздырып җибәрәсең. Күп әйберләр. Нәрсәле, әни, әни төшенчәсе минем өчен ул, мин аны хәзер аңлый башладым, мин аның хәзер Күп аның бөтен әнә әйтәләр, аның бик матур ние дә бар бит. Ничә яшькә хәтле бала әни бу нәрсә, ун яшьләр тирәсенә хәтле, әни бу нәрсә, әни моны нишәтәләр, әни тегене нишәтәләр, әни менә бу хәзер кая бара, әни бу ничә, ди гел бала сорап бара. Аннар 14-15 яшькә җиткәч, бала нәрсә дип әйтә башлый ди. Әни.

Мин әле Нижекамскида эшлим ул вакытта, мин авылга кайттым. Ишеттеңме әле, ни? Люциягә звание биргәннәр. Дәмә ни ишеттем, ишеттем. Ну, ишетәсең дә, мин әйтәм, ни? Ни, безнең театр, мин әйтәм, Нижекамский театры ул бит, мин әйтәм, драм театры да түгел, экспериментальный театр, фәлән, төгән инде. Ни, булдыклырактыр инде, булдыклы кешегә бит. Шулай иттереп, даже мине дә чәнчеп-чәнчеп алды. Бар ел менә. Рәхмәтле мин аңар. Авыл туфраклары җиңел булсын. Ни булган авырлык китергән чакларым булса, кичерә күрсен. Но инде үзе сүк. Безнең әни бер вакытта кул белән уйнамады, кул белән кыйнамады. Аның шундый әйтә торган иде ул. Йөрәкләрнең бәгырьләренә үтә торган итеп тәмәкәлидер инде. Менә шул сүз белән, сүз белән, сүз белән. И минем үземдә дә менә шул әйбер. Мин үземдә әнидән кереп калган әйбер, мин балаларымның берсенә бармак белән дә селкәвем юк. Мин сүз белән керендерәм инде. Менә әнидән Мин әнигә болай да 7 класска хәтле ияреп җөрдем бугай мин әнигә. Минем шуңа күрә теге Тел байлыгы да, и теге элеккеге заман кызыклыклары да шуннан кереп калгандыр. Элек бит телевизор фәлән юк. Әбиләрнең теге элеккеге заман сөйләшеп утырган кызык хәзер анекдот дигән булабыз инде бу әйберләрне. Шул шул әйберләр дә хәзер миңа күп очракта нитә торгандыр, булыша торгандыр. Мин менә үзебезнең авылымны ничек кенә саклап калырга әйтеп йөрим инде менә. Ничек бер генә саклап калырга әйтеп йөрим. Чөнки авылыбыз бүгенгесе көндә әкренләп генә картая. Шул кадәрле яратам үземнең авыл. Мин, мин бер 10-15 көн авылга кайтмый торсам, уже миңа нәрсәдер җитми башлый. Мин шатлап катам үзебезнең авылыбыздан чыккан кайсы бер э, үзебезнең Үземнең авылдашларыма да. Ничек түзеп була ул, ничек түзеп була ул? Бәлки, белмим, бәлки олыгая-олыгая, бәлки без дә авырыксына башларбыз, кайтып китеп йөрүләргә. Ну, минем белән бер яшьлекләр бар бит әле анда. Минем авылымны яратам, халкымны яратам, авыл халкымны яратам. Мине ике куллап аласы Анатолий Степанович Богатырев. Үзебезнең керәшен бит, ул минем Минзәлә театрының директор булып эшли. Инде үлде инде ул минем спектакльләр уйнаган кулым итеп. Мин ике куллап алыр идем. 130 сум белән алыр идем мин сине дип инде. Бүтән театрда 100 тәңкә белән, бу 130 белән алам мин сине. Минзәрәгә генә кил, Минзәрәгә генә кил. Дип инде. Шулай дип чакырган Анатолий Степанович. Менә мин аларга обязательно концертым вакытында менә Шамил Юнышка, аңа мин бер бер атап бар, аларга мин бер ни багышлаячакмын, аңа бирсә исән сау булса. Ул кешеләр минем гомеремдә мәңгелек сүнмәс ут булып калды ул кешеләр. Минем, минем, минем. Эх, мин бит Все-таки вроде бы минем җырлаганны кеше яратадыр инде, шунда бер җыр да җыр, җыр, бер концерт та үземнең сольный концертымны да эшли алмый калдым инде, шуны да эшли алмаслык кеше идем мени инде соң дип, үкенмәс өчен булса да, э, бер үземнең э, э, шушы сольный концертымны эшлисем килә. Эстрада мин өйрәндем Хәния Фәрхи белән Хәния Фәрхи белән мин бик зур сәхнәләргә чыктым. Алты шагар меңле сәхнәләрдә выступа иттек без Хәния Фәрхи белән. Менә шул алты меңлек залны бер үзең тот әле син. Алар кереп китә җырлап та, син каласың сөйләп. Шушы алты мең кешене тотарга кирәк, алар анда уникешәр кеше чыгып басалар җырларга. Теге барабанчысы, уенчысы, фәләне, төгәне дигән шикелле. И шушы әйбер мине күп өйрәтте. И миндә хәзер Багаж, эстрада багажы күп, зур. Но эстрада да көннән көн үзгәрә, үзгәреп бара, үзгәреп бара, үзгәреп бара. Концертымны куйсам да нәрсәдер, нәрсәдер белән шаккатырырга җыенмыйм. Күбрәк Наверное, мин игътибар итәрмен элеккеге заман җырларына, үзебезнең үзебез җырлап үскән җырларга. Аларны кайчан гына җырласаң да барыбер алар онытылмыйлар аны, яшьләр дә ярата. Аның Төяккә чапты дигән җырлы җырлар җырны җырлаучылар күп. Андыйлар алар, андыйлар, андыйларны алар җырларлар. Мин мин бу концертымны Нәрсәдер, нәрсәдер, кемгәдер нәрсәдер күрсәтер өчен түгел. Нәрсә кемгәдер нәрсәдер өчен күрсәтер өчен түгел. Мин бары тик шәхсән үземне сынап карау өчен. Менә бөтен әйберем шушы ул. Мин э, күп әйберне эшләдем инде. Җырлап та халыкны тота ала алырмынмы икән дигән әйбер Менә мине күбрәк. Ул әзрәк эгоист, эгоистлыкка да керә торгандыр, бәлки. Бәлки малай да түгелдер. Но теге Мәрҗилә абыйның матур сүзе бар иде. Иң нашар дигән артистың да бер ун Поклоннигы була ди торган иде. Шуның шикелле, аның бит әле теге арттан купайтып торучылары бар. Ал, лама матур җырлыйсың инде. Ни җырламыйсың син дип куючылар дип әйтүчеләре дә бар бит. Э, концертлар вакытында болар алкышлап кул чабып э, нитәләр инде үзләре. Белгән җылы инде менә күрсәтер, күрсәтер әкренләп.